Ase amarieta nkorokwa Edwin Makori Maeba. Natwarire omochando oyomo ase ase emenyete, na nasinyoirwe obokonyi bwane. Igo mbwate omomura ominto okorokwa Duncan Mwangi Maeba, ase nkoruga korokwa Siara Bonyagatenyi. Omomura oyo ominto iga abere kagocha ase enyomba yane, na kondwania. na kong'ita ase echi ne chintunda chikorokwa isato. Ritang'ani egachete agaata ebinto nyomba na gotoita inche na omorugi one. Ne rituko ria kabere egacha naro nabo atoitete igo. Ne rituko ria gatato, erio achete gotoita nyomba, egachete akang'ita, aka riria akanyora orwoko nabegete isiko, akarusia orwoko orwo isiko, agacha baka nyomba, okomboria ng'a ng'ai omwana one nare. Nkomoboria ng'a mama ominto ogaete omwana. omorogi one amoretere korwa rogoro gocha amato, ase engencho osinyorwe egarama yago y'okorenda omwana, motageti ko- kogosikana na mwana kende gionsi komokonya gose komokonya kende gionsi. Ere nao bamenyete na mokaye nyomba, mbatageti komanya hali ya mwana naende yonsi. Bono ekero omwana aretetwe buna mokana oyo akamobekerwa nyomba iga abwo ase engencho mokana nkorwa arenge ensaidi asobo, mama akamua omwana amoretere gocha. Bono agacha omo nyomba mwane, echiarenge saa mbiri y'ekemambia, agantegia, Onye more kong'u omwana o kabere, oyore naende mama abwate, nkobaite ande mpaka momanye. Nkamoiraneria nkamotebia, Yaya, tebia mama agwo omoakere esimi motebie akobekere omwana onde egari, erinde achiche gocha. Ekero nachia komoeresa igo, akang'usa orobaaro rwarenge isiko, akabwata, agasoa kong'ita omotwe oyo, buna onde oche bono iga ning'akire, Kera ekona y'omotwe oyone. Bono omokwa, omokana nigo abwate omwana one korwa magega, atagete amencho oria atame ase engencho yabeire bobe. Ogotaka koibacha okoibacha koria iga, akabwata akaruta oruko rore, rogaka omwana one igoro iga iga, naende akaruta oronde, rogaka gaka omwana, rokabutora ase ensemo eye ya, ya, ya riru, rokabutora rigu, ri, ri, riuga rikabutoka, rikaba ekando ekando. Ngasinywa obokonyi ase ngochakera, na ase ngokorera. Ngasoka rende ng'ende polisi nchi korika estatement abapolisi bagantebia ng'ende mpaka nyagitari kwanza toramanye eke kegendererete. Ekero twagika abwo nyagitari tokanyora nyagitari randa bagatotebia ntokonyara kosugurikera omwana goetania omwana konyora egento gekorokwa x-ray bamanye komanya nki bakokorera korwa iga abwo. Togatumwa tokagenda mpaka ase ensemo ekorokwa ya Bosongo. Togako togasinyo, eng'encho togo tokorindera nonya ne egari togende baka oo, nabo totarete okogo togaika bosongo eyio. Ekero twaigete bosongo iga abwo, togatebiwa egesira eyio totakeire chibesa ching'ana iga, echire tutanyare kotwara, siringi elfu mbiri mia tano. Chibesa twatebetigwe chia omwana agoakerwa egesira ekio chiarenge siringi elfu mbiri mia tano, togasinywa ase tokonyara gochirusia. Korende omosani oito omuya, aganyara goetoka ase okorokwa Andrew Maobi. Nere otonyarete gotoakera omwana egesirei, na gotobekera omwana ase konyora ase eplasta omwana bw'emiaka bw'emetienyi etano. Nkanyora Omosamaria omuya okorigia ekebungo ekerogo ki'obobunge gitutu chiacha sauti okorokwa Andrew Maobi, nere ochete gonkonya nkonyora omwana oye goakwa egesirei kia elfu mbiri mia tano, na omwana kobekerwa ebamba echio chiatakeire, okobekerwa eplasta echio chiatakeire esiringi elfu mbiri. mia tano na ande. Ogosaba kwane kwarenge ase eserekari, enyare kong'ika ang'e na kong'amata ase engencho y'omomura oyo naende bono iga ntomenyete inka, iga agasaine gotominyokia na gotisia tisia buna amarogo ao etwasoete kagotisia kagototebia ng'a tosoke korwa nka. Inche noo ng'iboire nka na kera omonto nabo amaete nonya nekenyoro ekegima ng'a nabo kemanyete ng'a ng'iboire eminto na iga are eminto. Momura o- mo- tata ominto igo agochia gokwana, igo akomoaka. omobeke ekona okorokwa okorokwa Stephen Maeba Kiage. Twabeire togochandeka aso engaki entambe, eye nentunda ya gatato. Nare gosaba abanto bamento, monyare kombeka amo na konkonya ase eng'ani enga buna eye iga. Nare gosaba ase eserikari, monyare kong'ika amo, tonyare konyara gonkonya ase eng'ana ime buna eye. Timbwati ase nkogenda, inche egari noseito. Ntwachete mpaka ase omogambi oito Jared Okondo, agatweresa togende ase epolisi, nare gosaba nere anyore gotwara enkoro engiya anyare gonkonya, erinde tonyare gokonyana. Magega ayio, omwana obo gwa kogoro goika kobunwa. Naende nigo agetumwa noyoga iga obosio ase nomotwe, akaraioka nigo aonchokerete ise nere akamopanchorera. Nigo abeire okobasegesegia omomura oyio ogotebeka nokonywa ebinyugwa ebiasore namarwa, Bono nigo basabirie Omosamaria omuya onde anyare gwesoeria anyare kobakombia egento ki'ogochania. Nigo bachete Nyagetari bakanyora tibabwati besa ende yonsi pi. Korende Omosamaria omuya okorokwa Andrew Maubi oyio okoboria obochunga bwa Gitutu Church Esauti, nigo abakwerete mambia na kobaa chibesa eria chinyare gokonya omwana oyo nonye nogokonywa egesibe. Nkobaimogete namagoro korwa randa Ahabu goika, kogenda namagoro goika ring'agita ri'enene y'omochie o Kisi, korende nigo basabire omogaambi e serikali ing'are gwesoa na nerigiya omomura oyio iga okorete ng'a nerigiya iga chinguru chi'eguto ne chie chinyang'au, erio banyare komobwata nere anyare kogaambigwa koreng'ana ne richiko. Erinde rianyare koereregwa bonsi ya Pilato agaya ogotukwa ogotukwa, erinde banyare komoirana namakotero. Abanto b'ensemo eye goikanya koa ere nigo bakomanya ng'a naki oakorete omwana goika akamobuna okogoro gw'okobe, riuga nigo ribonchogete pi. Bono omwana oyo nigo agendererete koirana koriera omobaso nobotuko, korende Nigo abaibori bonsi basabire Abasamaria abaya banyare kobakonya amo neserikari. Ekero Daudi kiarure ase obotuki bwaye egechanire eng'ana eye iga, yarigereirie omochie Nyasaye yachiire amabura ayabere.